Pennod 26. Y tabernacl hefyd a wneud di o ddeg llen o liain main cyfrodedd, ac o sidan glas a phorffor ac ysgarlad, yn geriwbiaid o gyfreinwaith y gwneu hwynt. Hyd un llen fydd wyth gufydd ar hugain, a lled un llen fydd pedwar cufydd, yr un mesur a fydd i'r holl lenni. Pum llen a fyddant ynglŷn bob un wrth ei gilydd, a phum llen eraill a fyddent ynglŷn wrth ei gilydd. A gwnadd o lenau o sidan glas ar ymyl un llen, ar y cwr, yn y cydiad, ac felly y gwnei ar ymyl eithaf llen arall yn yr ail gydiad. Deg dolen a deugain a wneidi i un llen, a deg dolen a deugain a wnei ar gŵr y llen a fyddo yn yr ail gydiad, a dolenau a dderbyniant bob un ei gilydd. Gwna hefyd ddeg bach a deugain o aer, a chydia ar bachau y llenni bob un wrth ei gilydd, fel y byddo yn un tabernacl. A gwna lenni o flew gaifr i fod yn babellen ar y tabernacl, un llen ar ddeg a wnei. Hyd un llen fydd deg cufydd ar hugain, a lled un llen fydd pedwar cufydd, a'r un mesur fydd i'r un llen ar ddeg. A chydia bump llen wrthynt ei hun, a chwe llen wrthynt ei hun, a dybla'r chweched len ar gyfer wyneb y babelllen. A gwna ddeg dolen a deugain ar ymyl y naill len ar y cwr yn y cydiad cyntaf, a deg dolen a deugain ar ymyl y llen arall yn yr ail gydiad. A gwna ddeg bach a deugain o bres a dod y bachau yn y dolennau a chlyma'r babellen fel y byddo yn un. A'r gweddill a fyddo dros ben o lenni'r babellen, sef yr hanner llen weddill a fydd yng ngweddill ar du cefn y tabernacl. Fel y byddo o'r gweddill gufydd o'r naill du a chufydd o'r tu arall, o hyd y babellen. Bydded hynny dros ddau ystlys y tabernacl, o'r tu yma ac o'r tu acw, i'w orchuddio. A gwna do i'r babelllen o grwyn hyrddod wedi ei lliwio yn gochion, a tho o grwyn daear foch yn uchaf. A gwna i'r tabernacl ystyllod o goed sitim yn ei sefyll. De cufydd fydd hyd ystyllen, a chufydd a hanner cufydd fydd lled pob ystyllen. Bydde dau dyno i un bwrdd wedi eu gosod mewn trefn, bob un ar gyfer ei gilydd, felly y gwnei am holl fyrddau'r tabernacl. A gwna ystyllod i'r tabernacl, ugain ystyllen o'r tu deau tua'r deau. a gwna ddeugain mortais arian dan yr ugain ystyllen, dwy fortais dan un ystyllen i'w dau dyno, a dwy fortais dan ystyllen arall i'w dau dyno. A gwna i ail ystlys y tabernacl o du'r gogledd ugain ystyllen. A deugain mortais o arian, dwy fortais dan un ystyllen, a dwy fortais dan ystyllen arall. Hefyd, i ystlys y tabernacl, o du'r gorllewin, y gwneu chwech ystyllen. A dwy ystyllen a wneu i gonglau'r tabernacl, yn y ddau ystlys. A byddant wedi eu cysylltu oddi tanodd, byddant hefyd wedi eu cyd-gydio oddi arnodd wrth un fodrwy, felly y bydd iddynt ill dau, i'r ddwy gongl y byddant. A byddant yn wyth ystyllen, a'i morteisiai arian yn un fortais ar bymtheg, dwy fortais dan un ystyllen, a dwy fortais dan ystyllen arall. Gwna hefyd farau o goed sitim, pump i ystyllod un ystlys i'r tabernacl, A phum bâr i ystyllod ail ystlys y tabernacl, a phum bâr i ystyllod ystlys y tabernacl i'r ddau ystlys tua'r gorllewin. A'r bâr canol yng nghanol yr ystyllod, a gyrraedd o gŵr i gŵr. Gosod hefyd aer dros yr ystyllod, a gwna eu modrwyau o aer, i osod y bârau trwyddynt. Gwisg y bârau hefyd ag aer. A chyfod y tabernacl wrth ei bortread, yr hwn a ddangoswyd i ti yn y mynydd. A gwna wahanlen o sidan glas, porffor, ac ysgarlad, ac o liain main cyfrodedd, a cheriwbiaid o waith cywraint y gwneu hi. A dod hi ar bedair colofn o goed sitim wedi ei gwisgo ag aer, a'i pennau o aer, ar bedair mortais arian. A dod y wahanlen wrth y bachau, fel y gellych ddwyn yno o fewn y wahanlen, arch y dystiolaeth, a'r wahanlen a wna wahân i chwi rhwng y cysegr a'r cysegr sancteidd i olaf. Dod hefyd y drugareddfa ac arch y dystiolaeth yn e cyseg yr sancteidd olaf. A gosod y bwrdd o'r tu allan i'r wahanlen, a'r canhwyllbren gyferbyn â'r bwrdd, ar y tu deau i'r tabernacl, a dod y bwrdd ar du'r gogledd. A gwna geuadlen i ddrws y babell o sidan glas a phorffor ac ysgarlad, ac o liain main cyfrodedd o winiadwaith. Ac wn a i'r geuadlen bum colofn o goed sitim, a gwisg hwynt ag aer, a'u pennau fydd o aer, a bwrw iddynt bum mortais bres. Pennod 27, Gwna hefyd allor o goed sitim o bum cufydd o hyd a phum cufydd o led, yn bedair ongl y bydd yr allor, a'i huchder o dri chufydd. A gwna ei chyrn ar ei phedair congl o'r un y bydd ei chyrn, a gwisg hi, a phres. Gwna hefyd iddi bedyll i dderbyn ei lludw, a'i rhawiau, a'i chawgiau, a'i chigweiniau, a'i phedyll tân, ei holl lestri a wna i o bres. A gwna iddi alch o bres, ar waith rhwyd, a gwna ar y rhwyd bedair modrwy o bres ar ei phedair congl. A dod hi dan amgylchiad yr allor oddi tanodd, fel y byddo'r rhwyd hyd hanner yr allor. A gwna drosolion i'r allor, sef trosolion o goed sitim, a gwys cwynt a phres. A dod ei throsolion trwy'r modrwyau, a bydded y trosolion a'r ddau ystlys yn allor i'w dwyn hi. Gwna hi ag ystyllod yn gau, fel y dangoswyd i ti yn y mynydd, felly y gwnânt hi. A gwna gynteddfa'r tabernacl ar y tŷ deau, tua'r deau, llenni'r cynteddfa a fyddant liain main cyfrodeth o gan cufudd o hyd i un ystlys. A'i hugain colofn a'i hugain mortais fydd o bres, pennau y colofnau a'i cylchau fydd o arian. Felly o dir gogledd ar hyd, y bydd llenni o gan cufydd o hyd a'i hugain colofn a'i hugain mortais o bres, a phennau'r colofnau a'i cylchau o arian. Ac i led y cynteddfa o dir gorllewin, y bydd llenni o ddeg cufydd a deugain. Eu colofnau fyddant ddeg, a'u morteisiau yn ddeg. A lled y cynteddfa tua'r dwyrain o godiad hael a fydd ddeg cufydd a deugain. Y llenni o'r naill du a fyddant bymtheg cufydd, eu colofnau yn dair, a'u morteisiau yn dair. Ac i'r ail du y bydd pymtheg llen, eu tair colofn a'u tair mortais. ac i borth y conteddfa y gwneir caeadlen o ugain cufydd o sidan glas porffor ac ysgarlad ac o liain main cyfrodedd o wniadwaith, eu pedair colofn a'u pedair mortais. Holl golofnau'r cynteddfa o amgylch a gylchir âg arian, a'u pennau yn arian a'u morteisiau yn bres. Hyd y cyntedfa fydd gan cyfudd, a'i led yn ddeg a deugain o bob tu, a phum cyfudd o uchder o liain main cyfrodedd a'u morteisiau o bres. Holl lestri'r tabernacl yn ei holl wasanaeth, a'i holl hoelion hefyd, a holl hoelion y cyntedfa, fyddant o bres. A gorchymyn dithau i feibion Israel ddwyn ohonynt atat bur olew, yr olewydden coethedig, yn oleuni i beri i'r lamp losgi yn wastad. Ym mhabell y cyfarfod, o'r tu allan i'r wahanlen, yr hon fydd o flaen y dystiolaeth, y trefna Aaron a'i feibion hwnnw, o'r hwyr, hyd y bore, ger bron yr arglwydd. Deddf dragwyddo o fudd trwy eu hoesoedd gan feibion Israel. Penod 28 A chymer Aaron dy frawd atat a'i feibion gydag ef o blith meibion Israel i offeriadu i mi, sef Aaron, Nadab ac Abihu, Eleasar ac Ithamar, meibion Aaron. Gwna hefyd wisgoedd sanctaidd i Aaron dy frawd er gogoniant a harddwch. A dywed wrth yr holl rai doeth o galon, y rhai a laenwais i ag ysbryd doethineb, am wneuthur ohonynt ddillad Aaron i'w sancteiddio ef, i offeriadu i mi. A dyma y gwisgoedd a wnânt, dwy froneg, ac ephod, mantell hefyd, a phais o waith edau a nodwydd, meitr, a gwregys. Felly y gwnânt wisgoedd sanctaidd i Aron dy frawd ac i'w feibion, i offeriadu i mi. Cymerant gan hynny aur a sidan glas a phorffor ac ysgarlad a lliain main. a gwnaant yr efod o aer, sidan glas, a phorffor, ac ysgarlad, a lliain main, cyfrodedd, o waith cywraint. Dwy ysgwydd fydd iddi wedi eu cydio wrth ei dau gŵr, ac felly y cydir hi ynghyd. A gwregys cywraint ei effod ef yr hwn fydd arni, fydd o'r un yn unwaith â hi, o aer sidan glas, a phorffor, y sgarlad hefyd, a lliain main cyfrodedd. Cymer hefyd ddau faen onics, a naf ynddynt enwau meibion Israel. Chwech o'u henwau ar un maen, a'r chwech enw arall ar yr ail faen, yn ôl eu genedigaeth. A gwaith na ddwr mewn maen, fel na ddiadau sêl yn neddi di y ddau faen, ag enwau meibion Israel, gwna hwynt a boglynnau o aer o'u hamgylch. A gosod y ddau faen ar ysgwyddau yr ephod yn faenu coffadwriaeth i feibion Israel, ac Aaron a ddwg eu henwau hwynt ger bron yr arglwydd ar ei ddwy ysgwydd yn goffadwriaeth. Gwna hefyd foglynnau aer, a dwy gadwyn o aer coeth yn eu pennau, o blethwaith y gwnei hwynt, a dod y cadwynau plethedig yng nglyn wrth y boglynnau. Gwna hefyd ddwy froneg barnedigaeth o waith cywraint, ar waith yr efod y gwnei hi, o aer, sidan glas, a phorffor, ac ysgarlad, a lliain main cyfrodedd y gwnei hi. Pedair ongl fydd hi yn ddau ddyblyg, yn rhychwant ei hyd ac yn rhychwant ei lled. Llanw hi yn llawn o feini, sef pedair rhes o feini, un rhes fydd sardius, a thopas, a smaragdus, hyn fydd y rhes gyntaf. A'r ail res fydd carbuncl, saffir, ac adamant. Ar drydedd res fydd Lygr ac Acat ac Amethyst. Y bedwaredd res fydd Beryl ac Onycs a Jaspis. Byddant wedi eu gosod mewn aer yn eu lleoedd. A'r meini fyddant ag enwau meibion Israel yn y ddeuddeg yn ôl eu henwau hwynt o naddiad sêl, bob un wrth ei enw y byddant yn ôl y deuddeg llwyth. A gwna ar y ddwy froneg gadwynau ar y cyrrau yn blethwaith o aer coeth. Gwna hefyd ar y ddwy froneg ddwy fodrwy o aer, a dod y ddwy fodrwy wrth ddau gwr y ddwy froneg. A dod y ddwy gadwyn blethedig o aer trwy'r ddwy fodrwy ar gyrrau y ddwy froneg. A'r ddau ben arall i'r ddwy gadwyn blethedig, dod ynglŷn wrth y ddau foglyn, a dod â'r ysgwyddau i'r efod o'r tu blaen. Gwna hefyd ddwy fodry o aer, a gosod hwynt ar ddau ben y ddwy froneg, ar yr ymyl sydd ar ystlys yr efod o'r tu mewn.

A dyged Aaron yn nwy froneg y farnedigaeth, enwau meibion Israel ar ei galon, pan ddelo i'r cysegr yn goffadwriaeth ger bron yr arglwydd yn wastadol. A dod â'r ddwy froneg y farnedigaeth, yr Urim a'r Thummim, a byddant ar galon Aaron pan elo i mewn ger bron yr arglwydd, ac Aaron a ddwg farnedigaeth meibion Israel ar ei galon ger bron yr arglwydd yn wastadol. Gwna hefyd fantell yr effod oll o sidan glas, a bydd twll yn ei phen uchaf hi ar ei chanol, gwrym o waith gwehydd o amgylch y twll, megis twll llirig, fydd iddi, rhag rhwygo. Ac gwna ar ei godre hi bomgranadau o sidan glas a phorffor ac ysgarlad ar ei godre o amgylch, a chlych o aer rhyngddynt o amgylch. Cloch aer a phomgranad, a chloch aer a phomgranad ar odre'r fantell o amgylch. A hi a fydd am Aron wrth weini, a cheir clywed ei sŵn ef, pan ddelo i'r cysegr ger bron yr arglwydd, a phan elo allan, fel na byddo farw. Gwna hefyd ddalen o aer coeth a nadd arni fel naddiadau sêl, sancteiddrwydd i'r arglwydd. a gosod hi wrth linyn o sidan glas a bydded ar y meitr, o'r tu blaen i'r meitr y bydd. A hi a fydd ar dalcen Aron, fel y dygo Aron anwiredd y pethau sanctaidd a gysegro meibion Israel yn eu holl roddion sanctaidd, ac yn wastad y bydd ar ei dalcen ef fel y byddo iddynt ffafr ger bron yr arglwydd. Gweithia ag edau a nydwydd a bais o liain main, a gwna feitr o liain main, a'r gwregys a wneu o wniadwaith. I feibion Aaron hefyd y gwneu beisiau, a gwna iddynt wregysau. Gwna hefyd iddynt gapiau, er gogoniant a harddwch. A gwisg hwynt am Aaron dy frawd a'i feibion gydag ef, ac eneinia hwynt, Cysegra hwynt hefyd, a sancteiddia hwynt, i offeriadu i mi. Gwna hefyd iddynt y lodrau lliain i guddio eu cnawd noeth, o'r lwynau hyd y morddwydydd y byddant. A byddant am Aron ac am ei feibion, pan ddelont i mewn i babell y cyfarfod, neu pan ddelont yn agos at yr allor i weini yn y cysegr, fel na ddygont anwiredd, a marw. Hyn fydd deddf dragwyddol iddo ef ac i'w nhad ar ei ôl. Pennod 29. Dyma hefyd yr hyn a wneud di iddynt i'w cysegru hwynt i offeriadu i mi. Cymer un bustach ieuanc a dau hwrdd perffaith gwbl a bara croyw, a theisennau croyw wedi eu cymysgu ag olew, ac afyrllad croyw wedi ei huro ag olew, o beilliad gwenith y gwneu hwynt. A dod hwynt mewn un cawell, a dwg hwynt yn y cawell gyda'r fusdach a'r ddau hwrdd. Dwg hefyd Aaron a'i feibion i ddrws mhabell y cyfarfod, a golch hwynt, a dwfr. A chymer y gwisgoedd, a gwisg am Aron y bais, a mantell yr effod, a'r effod hefyd, a'r ddwy froneg, a gwregusa ef â gwregys yr effod. A gosod y meitr ar ei ben ef, a dod y goron gysegredig ar y meitr. Yna y cymeri olew yr eneiniad ac y tywellti ar ei ben ef ac yr eneini ef. A dwg ei feibion ef a gwisg beisiau am danynt. A gwregusa hwynt a gwregusau, sef Aron a'i feibion, a gwisg hwynt â chapiau, a bydd yr offeriadaeth iddynt yn ddeddf dragwyddol a thiagysegri Aron a'i feibion. A pha'r ddwyn y bustach ger bron pabell y cyfarfod, a rhodded Aron a'i feibion eu dwylo ar ben y bustach, A lladd y bustach ger bron yr arglwydd wrth ddrws pabell y cyfarfod, a chymer o waed y bustach a dod ar gyrn yr allor a'th fys, a thywallt yr holl waed arall wrth droed yr allor. Cymer hefyd yr holl fraster a fydd yn gorchuddio'r perfedd, a'r rhwyden a fyddo ar yr afu, a'r ddwy aren, a'r braster a fyddo arnynt, a llosg ar yr allor. Ond cig y bustach a'i groen a'i fiswail a losgi mewn tân, o'r tu allan i'r gwersyll, aberth dros bechod yw. Cymer hefyd un hwrdd a gosoded Aaron a'i feibion eu dwylo ar ben yr hwrdd, a lladd yr hwrdd, a chymer ei waed ef a thaenella ar yr allor o amgylch. A thor yr hwrdd yn ddarnau, a golch ei berfedd a'i draed, a dod hwynt ynghyd â'i ddarnau ac â'i ben. A llosg yr hwrdd i gyd ar yr allor, poeth offrwm i'r Arglwydd yw, arogl peraidd, aberth tanllyd i'r Arglwydd yw. A chymer yr ail hwrdd, a rhodded Aaron a'i feibion eu dwylo ar ben yr hwrdd. Yna, lladd yr hwrdd, a chymer o'i waed, a dod â'r gwr isaf, clust ddeau Aaron, ac â'r gwr isaf, clust ddeau ei feibion, ac ar fawd eu llaw ddeau hwynt, ac ar fawd eu troed deau hwynt, a thaenella'r gwaed arall ar yr allor o amgylch. A chymer o'r gwaed a fyddo ar yr allor, ac o olew yr eneiniad, a theu nella ar Aron ac ar ei wisgoedd, ar ei feibion hefyd, ac ar wisgoedd ei feibion gydag ef, felly sanctaidd fydd efe a'i wisgoedd, ei feibion hefyd, a gwisgoedd ei feibion gydag ef. Cymer hefyd o'r hwrdd, y gwêr, a'r gloren, a'r gwêr sydd yn gorchuddio'r perfedd, a rhwyden yr afu, a'r ddwy aren, a'r gwêr sydd arnynt, a'r ysgwyddog ddeau, canys hwrdd cysegriad yw. Ac un dorth o fara, ac un deisen o fara olewedig, ac un afr lladen o gawell y fara croyw, yr hwn sydd ger bron yr arglwydd. A dod y cwpl yn nwylo Aron, ac yn nwylo ei feibion, a chyhufana hwynt yn offrwm cyhufan ger bron yr arglwydd. A chymer hwynt o'u dwylo, a llosg ar yr allor yn boeth offrwm, yn arogl peraidd ger bron yr arglwydd, aberth tanllyd i'r arglwydd yw. Cymer hefyd barwyd den hwrdd y cysegriad, yr hwn fyddo dros Aaron, a chyhufana hi yn offrwm cyhufan ger bron yr arglwydd, a thran di fydd. A sancteiddia barwyden yr offrwm cyhufan, ac ysgwyddog yr offrwm dyrchafael, yr hon a gyhufanwyd a'r hon a ddyrchafwyd o hwrdd y cysegriad, o'r hwn a fyddo dros Aaron, ac o'r hwn a fyddo dros ei feibion. Ac eiddo Aaron a'i feibion fydd trwy ddeddf dragwyddol oddi wrth feibion Israel. Canys offrwm dyrchafael yw, ac offrwm dyrchafael a fydd oddi wrth feibion Israel o'u haberthau hedd, sef eu hoffrwm dyrchafael i'r Arglwydd. A dillad sanctaidd Aaron a fyddant i'w feibion ar ei ôl ef, i'w heneinio ynddynt ac i'w cysegru ynddynt. Yr hwn o'i feibion ef a fyddo offeiriad yn ei le ef, a'i gwisg hwynt saith niwrnod, pan ddelo i babell y cyfarfod i weini y cysegr. A chymer hwrdd y cysegriad a berwa ei gig yn y lle sanctaidd. A bwytaed Aaron a'i feibion gig yr hwrdd a'r bara yr hwn fydd yn y cawell wrth ddrws pabell y cyfarfod. A hwy a fwytânt y pethau hyn y gwnaed y cymod â hwynt, i'w cysegru hwynt, ac i'w sancteiddio. Ond y dieithr, ni chaiff eu bwyta, canys cysegredig ydynt. Ac os gweddill-ir o gig y cysegriad, neu o'r bara, hyd y bore, Yna, tua losgi'r gweddill â thân, ni chair ei fwyta, oblegid cysegredig yw. Ac wna fel hyn i Aron ac i'w feibion yn ôl yr hyn oll a orchymynais i ti. Saith niwrnod y cysegri hwynt. A phob dydd yr aberthi fusdach yn aberth dros bechod, er y cymod. A glan ha ar allor wedi ti wneuthur cymod drosti ac ei neinia hi, i'w chysegru. Saith niwrnod y gwnei gymod dros yr allor, ac y sancteiddi hi. Felly, yr allor fydd sanctaeth, po peth a gyffyrddo â'r allor, a sancteiddir. A dyma yr hyn a offrymi ar yr allor, dau oen blwyddiaid bob dydd yn wastadol. Yr oen cyntaf a offrymi di y bore, a'r ail oen a offrymi di yn y cyfnos. A chyda'r naill oen, ddegfed ran o beilliaid wedi ei gymysgu â phedwaredd ran hŷn o olew coethedig, a phedwaredd ran hŷn o win yn ddiod offrwm. A'r oen arall a offrymid un y cyfnos, ac a wnei iddo yr un modd ag i fwyd offrwm y bore, ac i'w ddiod offrwm, i fod yn arogl peraidd, yn aberth tanllyd i'r arglwydd. Yn boeth offrwm, gwastadol trwy ei choesoedd, wrth ddrws pabell y cyfarfod, ger bron yr arglwydd, lle y cyfarfyddaf â chwi, i lefaru wrthyt yno. Ac yn y lle hwnnw y cyfarfyddaf â meibion Israel, ac efe a sancteiddir trwy fy ngogoniant. A mi a sancteiddiaf babell y cyfarfod a'r allor, ac Aaron a'i feibion a sancteiddiaf i offeiriadu i mi. A mi a breswyliaf ymysg meibion Israel, ac a fyddaf yn Dduw iddynt. A hwy a gânt wybod, mai my fi yw yr Arglwydd eu Duw, yr hwn a'i dygais hwynt allan o dir yr Aifft, fel y trigwn yn eu plith hwynt. Ma fi yw yr Arglwydd ei Duw.